Ez wehîdu ji vê derê rakim, wehîdu bikme mîvanê Hezretî Mûsa eleyhî selam, paşê we dîsa bikime mîvanê Hezretî Muhemmed eleyhî selatu we selam. Hezretî Mûsa eleyhî selam pêxemberê Rebbê alemê ye. Xuda Ezze we Celle pêxemberligi daye Hezretî Mûsayê, birayê wî Harûn pêxemberligi dayê wî jî, Harûn giriye yardimciyê Hezretî Mûsayê. Hezretî Mûsa. Semerê ku bi Xweda Eze we Celle re şûr rê bikê diye derê dikevê darê Tûrî Sînay yanî serê Çiyayê Sîna. Deh danze riyal li wê derê dimînê, paşê vedigerê tê nav sozde misilmanê wî zemanî. Sozde ew misilmanê bi Xwedê îman kirinî. Yanî tarîxê de ew kesê pêxember qewil kirinî, Xwedê qewil kirinî. Em ji wana kê re dibêjin ku Misilman, erê ew kana Yehûdî ne, wê li wê Hezretî Mûsa pêxemberê Benî Îsraîlê ye. Ama em berî giya bi Hezretî Mûsa re, paşê ê bi Hezretî Mûsa re îman kirî re, em dibêjin ku Misilman ferq tine. Kî teslîme Rebê Alemê biwe, ew Misilman e. Hezretî Mûsa wexta ku bi Xwedê re şûrê dike, paşê vedigerê tê nav wî qewmî xwe, ew qewmê sozdeh Misilman tê dinêrî ku vana, Haşa ji xwe re pûtek çê kiriye ji zêr re, yekê navê xwe Samîrî ye, zêrê milet kî kom kirine, pûtek çê kirine, Hezretî Mûsa çiya deh daze riya mayê vedigere tê, dinêrê ku ew qewmê wiqasa mucize re bûyî şehede, rewine ji xwe re pûtek çê kirine, ji wî pûtî re îbadetê dikine.

Navê me de hineke alçaq hene, hineke beyînsiz hene, hineke mejikêm hene, hineke nerrîd, hineke heram hene. Ma tu dikê navê rûyî van de me giya bi hev di re helaq bikiye ya Rabbî. Hezretî Mûsa ditirsê, paşê Xuda Ezze ve Celle wê helaqê tu sekinînê. Hîd û ez verakim, hûnim, bikme pîvanê Hezretî Muhammed Eleyhî Selatu Veselam. Sala hicretê heftay. Yanî saleke din dikê herin bajarê Mekkê fetih bikine. Resûlê Ekrem sallallahu aleyh ve sellem li Mescîdî Nebewî rawiye ji misilmanan re xutbê dixwîniye. Misilman wî xalim bidine vê tabloyê. Resûlê Ekrem li Mescîdî Nebewî ye. Vekî Mescîdî Nebewî çend metreqare ne? Du hezar û çar sed metreqare. Sala hîcretê ye hefta ye. Resûlê Ekrem jê re xutbê dixwîniye. Li wê derê tewkên hezar mêr guhdariya pêxemberê me dikêye. Tavî wê salê saleke zor e. Li bajarê Medînê qitliqeke mezin heye, misilman birçî bûne, baran nebariyaye, dexil mala de nemaye. Yanî qitliqeke pire mezin çêbiye, misilmana bihîstiye, şexseke ye, sehabiyekî mezin, navê xwe Dihyetulkelbiye. Van riyana dikê karwana Dihyetul Kelbî dikê warê bajarê Medînê ye. Musulman ka musulmana xwe bihîstiye. Wextê ku Resûlê Ekrem riya înê radiwêje musulmana ra xutbê dixwînê dengê tellala tê. Bang dikin diwêjin ku karwan hat. Karwan kete bajarê Medînê. Musulman radiwin Resûlê Ekrem diterkînin. Musulman dest ji camiyê berdidin.

Abdullah dibêje ku berî ku dengê kerwê li werê li îçî camiyê de em hezar mêr hebûn, wexta ku deng hat şûva misilmana cami terikan, yanî negotine Resûlî Ekrem xutbê dixwîne ye, xutbe ferz e nimiya îrê ferz e binêrin, sehabî yaxlîşiyeke çi qasî mezin dikine, yaxlîşiyeke çi qasî mezin dikine hûn ji vê derê fehm bikin. Nolê ku em bêjin Xoca Efendi riyê înê rawiya xutbeya xutbeyê dixwînê, car da misilman kî camiyê diterkînin. Ê xutbeyê dixwînê îmamê tewrî mezin Hezretî Muhemmed eleyhî salatu ve selam e. Li wê derê ji misilmanan re xutbeyê dixwînê em misilman car da camiyê diterkînin. Abdullah Îbnî Abbas dibêje ku li camiyê da em bîst û yek mere man. Yek jî ez im. Heft pîrek in. Deh sehabî hene, eşere-i mubeşere, yanî Xuda Eze we Celle ew kana hîn li heyatê ne, mizgîna cennetê dayê wan e, ew kana deh, Ebdullah îbnî Mes'ûd, Emmarê kurrê Yasîr, Bîlalê Hebeşî û ez, yanî em çardeh peya û heft pîrek hîçî camiyê de man. Resûlê Ekrem bi me va nihêlî. Got ku ya Rabbî! Semedê hineke bêaqil ma ti dikê me jî helax bikiya ya Rabbî! Me helax meke ya Rabbî! Resûlê Ekrem di alî keyî jî xutbê da, Ya Rabbî seme re hineke mey hişkêv, ma tu dikê me jî helak bike ya Rabbî. Eynî nora kalkê xwe Hezretî Mûsa eleyhî selam di ra bi we misilmana ve dinêrê. Bîst û yek misilman in, heft jê pîrek in, çardeh jê peyan e. Dibêje ku heger win niha li vê mescîdê tu neviyana, heger we jî ez di terikan diviyama, wellehî Xuda Ezzewecel,